चलू भौजी जल्दी चलू गाँव घर देखते जाइ छी कनिका गाँव घर ए गाँव घर नहीं देखने छी ना नहीं कोनो बात पत्रिका पत्रिका एनर्जी छे रे रे घर में कोई छे कि नहीं दुनू में से कोई नहीं बजी हवा घर में भौजी आउ केना छियै

तू दै कते धर भराइ छौ तू भैया कते दिन के बाद भौजी भेटले कनी गपो सब तक कर दा आए भौजी अहाँ के ले लिया भैया के नहीं आल ग आए वो ओकरा काम छे लेकिन का मिल तने भेलो कनका दिन ने एबे करती अच्छा नहीं कोनो बात भाभी देखे छ भैया अपन भौजी जाके अपना नैहरा में मेहमानी तोरे है आ भौजी कर कुटुम भ गेले काम धंधा क- करे के लागी तोरा निक बात ई लगे छ अरे नहीं निक बात लगी अब कथी करी आए ओकरा अब गेल है ना तो आबे के मने नहीं करिए को रहती आ कल तू छा मन चढ़ होने एकरा हमी छी मन चढ़ी के हम अरे बाबा हमी छी मन चढ़े ले लो जाओ ना भौजी के घर में अब तही रहती ने ल जाएगी ल जाए चलो खाए पिए लागी दी है हम कनी आबै छियै भैया कतऽ जाइ छी आ चौक पर किराना दोकान वाला छला फोन केने लिस्ट अब द जाए के लागी ए होते ले जो जो बजभात के। होते जो हम जाइ ले छी कनी मनी ढवा पठा दी हमरा ई सेवा में होते भेज दै छी ई सेवा में हाँ। खाली पैसे पैसे करी हम एगो बात कहू तो ई लोग हमरा अकेला पकड़ के अहाँ आन लिया कोनो काम हबे हम पागल नजर आब छी अहाँ के कोनो काम है तब ना अहाँ कहले बोला कान लिगा अरे कहबी ही तब ने हम बुझबै कहू ना कथी कहै छी कहली सीधा उर से घी न निकले ना त टियर क के घी निकाले पड़े बुझले ना ओतनो पर बात अहाँ नहीं पकड़े छी आय कथी कह चाहे छी हम अहाँ के अरे कहबे तब ने हम बुझबै कहली बम बम के तो बहुते संपत्ति है आ ओकर लाल पुर्जा तऽ अपने लहै तऽ कहली कथी कब्जा मतलब कऽ लीतियै बुझलियै ने आ नहि दितियै ओकरा तब ओकरा खेल देखेतियै हम एहन बात बजै छै एके थप्पड़ मारबो ने कि सब दिमाग के ठंडा कऽ देबो बल्कि हम गरीब छियै मगर तोरा जिका लोभी नहीं छियै कि एकरा कनिका हम मदद कऽ लेलियै तऽ एकर संपत्ति की अपना नाम हम कऽ लियै केन घटिया सोच के तो औरत छै गे कोरही बा हम अपना लागी नहीं कहै छी तोरे लागी कहै छियौ कनको दिमाग में अकल तऽ हौ नहीं गे डेढ़बा के शरीर में अते ताकत है कि जिंदगी भरि कमा के तोरा खियाब सकियो लेकिन दोसर के संपत्ति पर एक रत्ती लोभ नहीं करते करही बा बियाह क गेलू त एगो मंगलसूत्र के सिवा कान में का कहलू त बनाइए ना देला तू ओते बड़का बात बनबै छ बुझली ना चल चुपचाप घरे हम्म, काकी ए काकी कतऽ गेली ए काकी गाम वाली काकी ए गाम वाली काकी के कुत्ता जी का भूखे है जा बबलू छे हमरा बेटी कहाँ कथी खेलिए या कथी खियलिए हम कहाँ कुछ खियलिए या देखो त पूरा मन में आयल है धरू न एकरा ए हाँ देखो ओकरा ना। धरू कथी भेलै ओकरा चुप वहाँ डायन जोगिन सिक्स साइड का हमरा बड़ी कथी कथी कथी लगाइए कथी खेलिए एकरा हाँ एक रति हमरा गोदी में नहीं रह चाहे अने खाए पिए है हे हमरा जे डाइन कहबे नहीं सात पूछा के जाके हम सीधा चीर दूँ तब के अरे तोर बाप होतो डाइन तोर माथा है बता दे ए चुप कर खानदान बेसु चुप हम लगे झगड़ा कर झगड़ा कर हैं दे जी हम दे भैया टोला पड़ोसा के लोग का तकबी तू तकबी तू तकबी तू हैं जाय चौमी ने थाना में दे जो ना बाप के कही कौन पुलिस में हमरा कथि कहियो हमरा दूरा पर आबि के झगड़ा करत डाइन कहत छोड़बै हम हम मुंह देखला हम देखा ले छियै ये भौजी एगो बात अहाँ सुनि लो जाले तक ले हमर बियाह नहीं होत ना ताले तक ले अहाँ के ऐसे जनाई नहीं होय अतई रह परत आइए बौआ कहीं अब अहाँ के कन्या जेल में पकड़ा तो हमें लोग झूठे के बैठ के हम कथी करबे आइए भौजी हमर कन्या जे जेल में पकड़ायल है तो जेले में रहते छूट के नहीं अते से कहू ता अहाँ जे अलिया आ कहे छी जायब जायब जायब रहू घरे काम धंधा करू बुझलिए आइए बौआ अहाँ के भौजाई के पठा देलिए नहीं रा अरे बाप रे बाप वो हमर भौजी है ना से एक नंबर के थुतू रे हमर भैया के किस्मत रही फूटल से ओकरा से बियाह क लेलक बुझलिए नहीं करती से बढ़िया छलैया एहने नंगटी निशा के भैया बियाह कर लेलक हाँ हमर भैया के ने सार के रही कुत्ता कतने हमर भैया हम सब रही छोट ने तो हमर मतार बाप मर गेल आ बड़ा भेले ने तो सार अपने पसंद से बियाह क लेलक हम सब समझेबो कलिए सार बात नहीं बुझलकै गाय हमरा मुँह से कैला सुनबी छी ओकरा भौजी है ई बात सब छोड़ू जे भेले से भेले आ कथी कहलिए घर के पछा में ने बहुते घास सब लागल है ओकरा चलू ने दुनू कोई छिल छाट दे छिए ओना आदमी जो सब आए तो कथी कहत आए चलू बुआ चलू छिल छल होते चलू दुनू को मिल के छिले छी ई सार मुखियो पंच सब एक नंबर के घुसखोर हो गेल कहा था हमर जमीन जायदाद से हम कहे चल के हमर पंचायती करा था घरे हमर मामा के बेटा कहा ना कहा से आके कब्जा हवा कर ले तो ई सार मुखिया सुनिए ना हमर बात ढौआ खा लेल कह कि की डरवा से संपत्ति फाटे के नामे न ले छै कहा था एना गाँव में जे करते दोसर के संपत्ति पर दोसर जे राज करते आदमी की करते हम तऽ चारू तरफ से फँसि गेल मारपीट करू सेहो न होइए कोन हिसाबसँ सम्पत्ति लू एहि डेरबा से हम साला हमरे सामानमे हमरा ताला मारि कऽ धऽ देल सार सबके मुखियामे से ने हटबा देली तऽ नाम ने बम बम रे न सारे निया तऽ कथी भला कनी तमीज से बजा ना कला तमीज से बाजू यहाँ हम पागल हो गल छी खूनो कर सके छी अभी तमीज के बात कर छी हमरा हम कह छी गांव में हमरा तकलीफ पड़ल हबा तू सब मदद करबे कि न करबे हमरा तोरा कोन विपत पड़ गेला से मदद करिया विपत पड़ल हबा ई सार हमर गाड़ियो देवे के मन करी हमरा ई हमर मामा के बेटा आ गेल हबा हमरा घरे कहियो सब संपत्ति हमर उ कथू न देबो तू मदद करबे कि न ओकरा भगेबे कि न हमरा घर से आया अपने मने कहूँ संपत्ति हरे फिलल के कहूँ तू कोनो चीज हवे के ना ते द्वारा ना करे थे तोरा साथ हम कतू न छी कहले बुझली हम खाले इतने कहली डरवा भैया के कि तू हमरा दू तीन लाख रुपया व्यवस्था करके दा हम बिजली के छोड़ा के आनि ले छी आ न देबा तो हमर संपत्ति दा हम बेच के छोड़ा के लबे छी वहू ला साला हमर संपत्तियो अब कब्जा करके रख ले बहुते नीक केलका कि तोरा नहीं देलका ग हैं तोर पागल सा भगल दोसर के खातिर अपन संपत्ति लूटे भगल तोरा छोड़ देता रस्ता तोरो न तो घूस खिया देलकौ

सनक गेले बता भए दे बता भके उमर दे बुझाय हम हे कनिया रुक त कथी बात चाहती है जना हकुआइल भकुआइल कत जाइ छ चौरी में घास लऽ जाइ छलियै ग घास ल जाइ छ हाँ औहैल में एकाकी सुतल छलियै बकरी चिचाइ छलै ने तऽ कहलियै घास लऽ आबै छी एक मुट्ठी दिनो के सुते छ कोइला रात के चोरी करे छ अहाँके बात रहै रहै आ काकी ओते टा बात बजैत रहै छी बीपी लाउ छलै ताहि दुआरे सुतल छलै बुझलियै आ कहली बबलू कहला डेनिया ही डेनिया ही अहाँके कहै छल हम तऽ अझक्के सुनलियै बुझलियै ओकर बात करे छ ओइ कोन हिवा के टाटी वाला के ओकर वंश ना पुंसक भ जैतै हम गेली हेल्प कर कनिया एक जगह से अबैत रही तऽ देखली ओकरा बेटीके खेल खेतमे चौरीमे तऽ लऽ कऽ आ दऽ अयलियै से दऽ अयलियै कनिया से हमरा पर इल्जाम लगबै है नीक न होतै ओकरा एकाकी जुग जमाना खराब है अहाँ दोसर के धिया पुता के नहीं छुआ के चाहिए हम क्या न गेलियै कनिया कि ओ सब एते मूर्ख है हम तऽ कहियै बुधियार है जेहने मुँह कान है तेहने बुद्धि होतै लेकिन न है बुद्धि कथी कहियो छोड़ू हटाऊ जे एगो भेलै बात से कहै छियै कनिया हाँ। ओहि दिन जे कहने रहियो जमीन वाला बात तऽ केना भेल ये काकी कथी कहू हम अपन मर्दावा के तऽ कहलिए मह जे हमर घरवाला कहे हम लोग के जमीन बेईमानी से तानी नहीं करब ते में कथी करू लाल पूजा तो हमरे लहै के भक भकली कहीं के देख देख कौन दिमाग है हम्म? के कर घर वाला कहे है ते एहन काज कर हम जे कहे छियै से बुझ तोरा हाथ में छ जमीन के लाल पुर्जा बम बम के की कर

नारी भगवान के मोह सकी है उ तो इंसान है अपन दिमाग चलावा करियो ठीक है चाची भने हमरा बढ़िया बुद्धि सिखेलियो लो हम जाय छी गाँव हाँ हे तो जा रे बम बम रे तू गाम वाली के कहाँ चिन्हे छी तोरा हम बिसराइल कहाँ छियौ तोरा रोड पर लाइव के नहीं हम तोरा घरे घरे भीख मंगबेलियो तो हमरो नाम नहीं गाम वाली हैं।